Gamedo nen maber ka gin pe gungiyo maber. Lok pa lapwonye en ma wan waneno tukutuku-ni obikelo wa balo jami mapol ki gamente.
Ya pwoyo tutwal, watye i cuku Lailong. Angeyo ni in itye ki ngec ni lupwonyewa me Uganda gitye ka jemo matek mada. Wan weng watye ki lutino kwan ka wa a ki iye-ni. Now, tami tye ningo ka ni in imiyo itam gi lupwonye? Yo ango ma itamo ni lupwonye romo kwanyone mapat gi jemo? Wek wanen ni mitigi moni weng okati gitiyo iye maber wek pwonye omedde anyim.
Now, aro wuce ni mito winye ki lunyodo aye pien lunyodo aye romo lunyodo aye romo tero cen i cukul weko cen pa lapwony omedde. Lunyodo aye jemo tye bot lunyodo aye. Magi tung bote ineno calo lunyodo aye. Pe gitye ka tiyo dog ticgi oweko cul pe tye ka romo lupwonnye? Tye kamano.
Lupwonnye myero kimed mucargi. Lutic a lupwonnye dong tek ma loyo wa jo okene weng, pien lapwonnye i pwinyi, weko ingeyo cat, ingeyo leb mwono, ikwano, itii, icito opic weng peko pe tye i bot lupwonnye. Myero ki gamente omed ngo? Mucara pa lupwonnye aye maber wek lupwonnye omedde ki pwonyo lutino ot kwan. Ineno wan weng watye ki cwer cwiny i lok kom kwan eni pien korona aye obalo kwanwa ki lutino nyo omiyo onongo lupwonye cwinygi pe otur marac tutwal me jemo giket kacokke gico kit coc mo gicwal bot gamente wan bene neno macalo wan lutedero watye ki neno myero lupwonye kimed mucaragi pien mucara pa lupwonye tye magoro ka in ineno pien en wa gamente ni lapwony ene mupwonyo oweko ocito kunu mucara ma onongo kiculo ki MP ni kong itong wiye wiye moni kidwok bot lupwonye wek bene gibed ki yomcwiny i kwogi wek gupwony lutinowa ni bene maber. Lupwonnye myero gudwok cwinygi pien ni gin bene gitye lunyodo calo wan. Gin bene gitye ki lutino ma alego ni gin kong gutim kica, gudwok kong cwinygi. guket cwinygi gukur mot lupwonnye kibiyelo piny pien ni pud pa daktar kiyele ayela ento atye ki ngec ni olo gamente bene obitamo pi lupwonnye ento gin bene myero gutam ni lupwonnye bene gitye ka kwo matek gine bene gicako gine bene acakkine ma myero ki i kom lok nongo gikwongo medo mucara pa lupwonnye ka dong kidonyo i kom daktari. Dong walego gamente me keto lok pa lupwonnye-ni i tic. wek bene kadi gidiyo cwinygi nongo ginge ni kibicung i komgi. Kibikonyogi wek gin bene guwek lutinowa gukat maber nyo gutim peny. Pingo kombeddi lutino ki loyo abiro bicito ka penye ka dong gumedde ki jemo nongo dong lutino bupoto penyo? Pien wan lunyodo mukene timo wa culo fico, ento kombeddi cani lupwonye tye ka jemo ni gamente pe tye ka medo mucaragi.

Nen we, ci miya gu styling app. Gamente miya gu styling app. Ka giromo medo mucawa pa lupwonye gumedi guteri lupwony me macalo dano adana wek lupwony okony lutinowa. Pien ni ka pe ci nongo yo mo keken pe. Nen we, ma nongo lutino romo kato kwede piny maber. Pien foundation tye bot lupwonye ka in ineno mot. Itamo ni kiketi ni cabit ma wucakke-ni gamente pud pe oye me medo mucara onyo guwacci pud gukur Tam ango ma ibimiyo ki lupwonnye?
An tam ma amiyo ki lupwonnye, lupwonnye myero gumedde ki pwony pien cukul pic lunyodo guculo, myero gumedde ki pwony minwai nongo giwoto ki ngo, keto kwede gamente i preca wek ngo gumed mucara. Ka iloko lok ka keto gamente i preca, yo acel wan angeyo ni jemo, kumeno ko? Mapat ki Jemo kono, itamo ni yo mo tye ma romo medo preca i kom gamente? An atamo ni ludito gitye olo ma loyogi. Ee, ludito gitye ma loyogi ma nongo ka gin guloko ki luditogi, luditogi cwalo dwangi anyim. Onyo ka ludito gucwalo dwangi anyim, ci gidwok ki ngo? Report moni ma nongo tye. En ojemo enoni pe tye yo acel ma tyeko ngo? Tyeko lok moni ma nongo myero ocobbe maber ni. Myero guwek jemo obedi. Jemo pe tye yo ma tyeko lok moni ma tye ni. Meno tam pa mama eno apwoyo matek. Aye.
Teachers they are very important even your science teacher even your your doing arts teacher these are all teachers

madit. En muweko jemo bene ocakke pi en kipokogi-o. Ka onongo kiweko gin weng mucaragi obubedo marom, onongo ku jemo enoni peke, omyero kicul lupwonnye wel marom. Tam ma an aminigi myero gudok ka pwony, gukur ngo ma gamente obitimo pi gin. Macalo wan lunyodo bene pe waye ni myero gin guden can, Lutino gibedo pe ocam, omyero bed ki nen pigi pien gin aye gitye ka yabo anyim pa dano weng. Koni ibedo daktar, koni in ibedo ngo weng i a ki i cing lapwony ka icito i gin itye ka timone-ni. Awinyo malit adada ka latin a ki gang cito i gang kwan Donyo i kilac, lapwony pe pwonyo, kun kare mukene wan lunyodo wayelle bene waculo cukul pic ento lutino pe gitye ka nongo pwonnye. Gini enoni pe tye ka gudo kom lupwonye keken, tye ka gudo wa komwa wan lunyodo pien wawinyo malit anyim pa lutinowa tye ka cito kwer kun wayelle ayela ki tek ni myero latin ma megwa bene Olo to odiki mac obed ka mo. Ka dong gamente pe tye ka neno koko pa lupwonye-ni me ketone i tic, nongo tye ka gudowa wan lute dero. Co walego ludito ma malo gubed piny ki jo ma giloyo wi lok me pwonye, kipii lok kidwok lupwonye gucit ka, ka calo wan kumalo. Lweny oyelowa ma pud nongo wiwa mito pye manok. Korona obino ki mege, ariya adek, jemo pa lupwonye dok oo. Pe eno keken, abolo labolle botwa gulu kany. Korona obino ki mege, okato ki mege, ceng obino, ceng tye ka ryeny. Ma ceng pud tye ka ryeny kuman, arye adek wan ma watye ka lok eni wan lutim biacara, watye bene i kom ngwec loka ton Ngwec kilak. lok ango lok tutwal-li? Loka ton kilak moni ma gulu-ni ocoyo waraga pien wan gina dong tye ka gudo komwa, wan lute dero bene dong dwong ata. Ento lupwonye ka onongo ka mo tye ma be en romo timone kong pur manok, opur, okur ki mucara ne. Pe obed gire ka kuro mucara keken, angeyo bene ni tek ento Onongo ka mo odwong okur ki mucaka ma gamente owee ni bimedo-ni, gin gukur olo kumeno gudii mere cwinygi wek lutinowa obed i cukul pe gudok agur tutwal. Lupwonye, walegewu ki kica pa Lubanga ni ka inen ki loko kedwu, wudwok cwinywu, wun ni wun lunyodo, bene watye ki lutino i kin piny ma bene nongo gitye bene gitye ka kwan ki en can ma wan watye ka bake i dogewa, wun bene wubin nongo. Pe wutam ni bene nongo mucaka keken pe wubinongo. Lupwonye weny acel, kitegi weny ma rom, Kano dong ki dek medo cente pa jo eni myero pe ki medwa pe jo cani ryeko wany acel en wa president gi lawyer gi anga gu aa ki icing lupwony acel ni. Pien kite gi jem en mego me ite dero ni en aye obi dano can en omegi gin jo wigi ceni ni inono ni otingo latin ne otero ka kwan woko en mego ma dong tye ka eni in ni ite ka cane acana Iculo cukul picu ento nongo pwony pe diki ma aye wadunyo dye ot yat lutinowa pe wubidunyu ee.
Wapwoyo matek ber eyo. Wa lutino ma lupwony omyero opwonygi ni nongo lupwony nongo lutino pe pien kec nongo oloro yo weng kero peke pien gubu ka pe iyeng gin ma bedo peke.
En onongo mito gamente aye, oteme ki tek me cobo myero pa lupwonye bikos lupwonye bene gitiyo matek gin iweko lobo cung maber pien labongo lupwonye ngec piny mo madii bedo peke. Lekana dong tye bot lupwonye tye ka mane ni lupwonye gudi cwinygi pien ingeyo pol kare In ticwu moni ka in icako, nongo Rubanga aye olwongi pingo? Pi tic enoni. Ci dong ka in idyera ni in omyero ibed lapwony, ca mukene ka ibed ki kica ango i cwinyi ni ngo omyero ango ati matek, pe ingeyo mogo ca mukene diki malo mogo gamente itimo atata, ci in ibinongo cul ngo ki ka mukene mapat ma nongo Rubanga aye oculi. Ci myero gubed ki kica, gumedde ki pwonyo litino kwan. Lapwony matek aneno ladit. Itamo ni tye yo mo mapat ma lupwonye romo tic kwede wek mitigi-ni gicob mapat ki jemo?
Lok ma dako lakom jemo pa lupwonye, tam ma atamo ni aromo loko iye timme kuman ni, aneno ni omyero gamente pe obed ki apokapoka kono ni medo mucara pa lupwonye mukene-o, kono mukene dok pe gimed. Lupwonye weng rom. An labongo lupwonye nyo wan wa bode bode en pe wangweco pien gi wek e gi mo eken ma icako icako from the school pien ka lapwony pe opwonyi wa ngweco iyo eni nongo loyo wa maber so anything ma nongo watye ka timo ne nongo luke ki ngo ma lapwony nongo kong opwonyo wa kede so anongo ni nongo myero gamente onen yo ma tam matut wek lupwonye bene pe ojem pwonye weng imi gi o luto pacen ma rom tam ma me ma cek cek me luke lok kom lupwonye eno pien jemo ne bene konye bene pe Jemo dong medde ma peko ameda wan oa ki i lweny mapol jemo mapol ma wa losing kwo ma megwa wadeno can wan acoli ci lok mo ma aloko mapol kenyo pe romo pwoyo matek romo pwoyo matek.
Ki pe ka pwonye gi dong mere dok ki dong nen calo tye cito i two weeks to three weeks ma lutino i winyo gi dugo ni pe ki pwonyo wa lapwony mani pe opwonyo wa not only that Corona pud okato akata covid pud okato akata omyero nongo ki cung gi lapwonye matek wek lutino wa matino ni ma pe gi ngeyo gi mo keken ni gu ngo gu nge coc gu nge kwan gu nge jami mukene ma myero ngo time i kit me dongo lobo pien labongo kwan Ma wan calo wan onyuto, piwa ken kenwa ka ma waromo konyo iye lupwonnye, olo otur calo gwok extra lesson ento i olo otur wan lunyuto watwero olo contributing gin mo manok olo otur ma romo wi ligit eno cabun matino tino ento madit loyo gamente myero oyab wangi pien anyim pa lutinowa tye i cing lupwonnye. MP ma lapwony aye opwonyo, cam mucara ma loyo lapwony Kon pwony eno ni ryeko eno ni weng ogamo ki bot lapwony. Pi man, ciling eno mukene ma tye i wi MPs myero ki ngol odug piny wek ki cul mukene ki lupwonyewa kacel ki daktarewa. Mono aye lok ma an aloko pi an.
Me loko lok awel. Yo tye ma lupwonye bene romo tic kwede wek mitigi ocobbe. Me acel, lutela pa lupwonye tye macalo dul ma kilwongo kwede Yunato. Myero lutela pa lupwonye gucwal dwangi malo bot gamente wek gamente guti ki dwangi eno-ni wek kikony lupwonye ka ka ma gin tye ka mitone-ni. Pien wa wan ma lunyodo bene waneno ni lupwonye mito myero kimed mucaragi. Pe giromo medo ni kimed pwony pa mucara pa lupwonye Sayan, ento pa lupwonye mukene ni bedo pe. Eno ni aneno calo gamente tye ka kelo telle i Uganda dok gimito neko Uganda. Wek lutinowa gin gubed ki nongo ngec ma kite eni, Tam ma gamente madit moko ka gin gungiyo iye, omyero kong gicwalo bino piny, pien ni peko ma gin gitwome ki malo kwica giketo calo ariya onyo yo ma gin tamo ni en aye gin aber ni dugo timo affecting wa i te dero. Eno ni nongo gamente pe tye ka wot ki lwakke maber, pien ka in iwoto ki lwakki maber tyen lokke ni gin ma itimo pe odwog piny me timo affecting. lwak lutino en matino eni en aye gamente en aye anyim leb lwongo ni anyim en aye weko myero gunge jami ma nongo lupwonye timo maber gamente onen maber ka gin pe gungiyo maber lok pa lapwonye en ma wan waneno tuku tuku ni obikelo wa balo jami mapol ki gamente yo ma myero gin gutim guter lupwonye calo jo ma gin pe gubalo gin guye balgi Gin macalo gamente ma malo macalo minista ki ofic ma cimo lok kom coyo department me tic eno ni bal ma gin gumoko ma pud gucako acaka i kare pien wan ma onongo watye dero wabedo ka winyo ne ci wamoko tam bene ni waneno ni tam eni ya anyim ma dong gibi cako culo jo ni obi timo affecting lupwonye ci oweko bal eni waneno calo yubbe. Yo ma omyero kiyub en ni jo madongo ma malo ma giloyo lok kom pwonnye gubed kacel, wek bedogi kacel-li guwiny bene tam wa eni ka oo botgi. Gijal jami mukene, giti calo lutino me anywalli me Uganda ma pe dok anywalli mo mapat. Eni cik me Uganda onyo eni jami ma timme i Uganda. Pe kikal nge cik, nyo pe kiti ki nge cik. Gitye ki dye cik ma nongo orwatte. A Ber tutwal apwoyo ni pwod itye kedwa. Wa o i agikki me yubwa me tam pa lwak i Lakwet TV. Wawinyo tam mapol mabeco ma watamo ni in lapwony ma itye woko kenyo iti kwede wek wanen ni wadongo Uganda. Ya ma wii pwod pe owil, alegi ni tim ber, ti button moni tye kenyo, subscribe button, tim ber gudi. I liking a channel ma megwa ki dong wii pe owil wek pe ikeng yub mo keken ma tye bino i lakwed TV tim ber igo lang moni kenyo kilwongo ni notification bell an lador yub Steven Loum kong kumeno.